Ähliňize salam. Bu günki dersimizde PyCharm gurnamak hakda öwrenýäris. PyCharm hem edil Jupyter Notebook ýaly bu-da bir Python ýazmak üçin ulanylýan IDE, ýagny Integrated Development Learning Environment. PyCharm-da Jupyter-den tapawutly ýeri Ol siziň kompýuteriňizdaky bir programma ýaly işleýär. Jupyter onlaýn ýagdaýda işleýär, PyCharm e, offlaýn ýagdaýda hem ulanyp bilýäňiz. Ýöne PyCharm hem bir gowy ýeri. Bu hem e, onlaýn ýagdaýda ýa-da virtual ýagdaýda save edýär, ýagny siziň kompýuteriňizden köp ýer tutmaýar. Goýber kompýuteriňizi ýadatmaýar. Indi PyCharm näme, nirden almaly, nädip install etmeli, ony göreliň. Bir şu ýere gitsek, Jupyter-de ýazalyň internete. Google PyCharm. PyCharm ýazsak, ine JetBrains çykarýar, ýagny PyCharm. Bu ýerden görüp bilersiňiz PyCharm-yň nämedir hakda. PyCharm is an integrated development environment. Ine, esasan hem Python üçin ulanylýan Integrated Development Environment, ýagny kod ýazmak üçin ulanylýan programma. Check link eken. Öraňo JetBrains kompaniýasy tarapyndan. Ine şu ýerden ilkinji çykana gitýäs. PyCharm. İlkinci öňde çykan sayda gittik. Ve bize download gerek. Download nerede? Yine şu yerde. Download edeceğiz. Downloadda Windows Mac Linux haýsyny ulanýan bolsaňyz Professional tölegli ýagdaýda ýagny munda siz has SQL ýa-da HTML zatlar hem ulanyp bilýäňiz. Bize edil häzirlikçe ol gerek däl bize Commons gerek. Ine şu ýerden Download etýäňiz. Free open source ikinjisi Commons bolany. Ýa-da Mac ulanýan bolsaňyz Mac-e görä Linux bolsa Linux-a görä. Biz Windows ulanýas, Windowsdan şuny download edýäs we biz ony download etdik. Download edenimizden soň ine garşymyzda şul çykýar. PyCharm Community. We bu ýerden siz munuň setapyny edýäňiz, edil e, öňki Python-yň setapyny edişiňiz ýaly. O ýerde biraz e, garşykrak ýerler bolmagy mümkin, eger sonra ýüze çyksa sorap bilersiňiz. Ýöne setup edeniňizden soň ine şul çykýar siziň garşyňyza. Hatda şuny men exit edeýin. Täzeden açaýyn PyCharm. Ine indi siz download etdiňiz, hemme zat gurnadyňyz. Hökman däl bu. Şul çykýar. Şu ýerden nädip täze programma başlatmaly? Indi bize new gerek. New basdyk. Hop, ýalňyş girdik, ýalňyş girdik, ýalňyş girdik. Ýalňyş girdik. New hökman däl. New project diýeli. Create project diýe. Sizde de başda şular ýaly zatlar çykan bolmaly. Indi virtual environment saýlaýaňyz. Ýagny virtual ýagdaýda save edýär. Bu ýerden hem ine Python-yň öz nemesin interpreterini saýlaýaňyz. Ýagny biziň başda indiren Python-ymyz interpreter berýär. Ýagny biziň ýazan zadymyzy ol Python diline öwürýär we Python-dan biz output, ýagny bize gerek bolan netijäni çykaryp alyp bilýäris Python görnüşinde. Şular ýaly etdik, create diýdik, this window. Training virtual environment. Ene. Yani bize virtual ýagdaýda ýagny kompýuterden köp ýer tutmaz ýaly. Hyýal diýip bileris türkmençe näme diýip aýdyp bileris. Hyýal diýip bileris belki. Environment açdy. Ine biz girdik. Libraries. Ine Python üç nokat sekiz biziň ulanýan librarymiz ýagny biziň şu programmany ýa-da şundaky e, ýazan kodumyzy Pythona öwürmek üçin ulanýanymyz ine şul Python ýagny biziň e, ilki başda indiren e, Ah, hökman däl welin. Nähili? Ilki indiren e, programmamyz Pythonymyz şuny ulanýar. Ýazan zadymyzy Python diline öwürmek üçin terjime etiş ýaly pikirlenip bileris muny. Configurationda nämeler bar? Ýurlar hökman däl. File diýýäs indi. Indi bu ýerden new file açalyň. PyCharm ýa-da PyCharm bolsun. Python bolsun. Okay. garaşýarys. Bu meni new scratch file diýen görüşýär. Kelle agyrtmaga gerek ýok. Şu wagt kompýuteriň ýagdaýy gowrak ije. Ine bir scratch fayl açdyk. Indi şu ýerde meselem biz gerek zatlarymyzy ýazyp, outputyny alyp görüp bilýäs. Meselem diýel print hälkin ulanaly. Salam. Sada oba Salamallary. Men siziň ähliňiziň bla bla bla şular ýaly ýazdyk. Print funksiýasy biziň şu ýerde ýaýyň we goşa durnuň içinde ýazýas ýazjak zadymyzy. Ýazan zadymyzy print edýär. Ýagny biziň garşymyza çykaryp berýär kompýuteriň ekranynda. Onuň üçin şu ýerden run-a basýas. Run. Haýsyny ran etjek bolarys? Meselem, şu ýerde birden köp program işledip oturmamyz bolmagymyz mümkin. Şonuň üçin haýsyny ran etjek bolsak, şony berýäris. Ine biziň şu wagtky duranymyz Scratch 2. Scratch 2-ni ran edýäris. Ine bu ýerden çykardy. Salam, sada we sada mallar, mallary, men siziň ähliňiziň bla bla. Diýdi. Ikinji gezek ran etjek bolsak, ýene-de şu ýerden rana basyp, Ran edip bilýäris. Umuman şular ýaly galanynam göreris.